Helo a chroeso nôl i Lefel Deg. Heddi, dyn ni'n mynd i weld y pethau nes i prynu o Depop. Dwi'n mynd i roi nhw at ei gilydd a dwi'n mynd i wneud cwbl o gwisgoedd eraill fyd. A dyn ni tu allan oherwydd mae'n diwrnod braf a mynwaith. So dwi'n sori am y adar yn y cefndir. Yn gynta, gesh i'r het yma. sydd o Urban Outfitters, ond o Depop. A dwi'n caru fe. Dwi'n hoffi'r ffaith bod e'n ffitio'n really dda ar fy mhen, a dim fel beanie. Ond dwi'n hoffi beanies fyd. Oedd hyn werth yr arian. Amazing. Amazing. Nesa, nes i gael y joggers yma. Mae nhw fel cargo joggers yn oren o Missguided gyda'r label dal arno. Oedd rhain yn mor rhad fyd. O'n nhw ddim i gael ar Missguided ragor, felly o'n i'n hapus iawn nes i ffindo rhain. Nesa mae'r jumper yma. Uh, mae hyn yn rhan o collection ar ASOS, sef Collusion, sef brand gall ferched a bechgyn gwisgo a mae'n ffitio pawb. Dwi'n edrych ymlaen i roi nhw arno. Ok, dych chi'n gallu gweld nghen fi? Ie, ok, felly, Ok, yr pethe dwi'n edrych am mewn gwisg pan dwi'n prynu o Depop a llefydd ar-lein yw, ydyw e'n werth y pris? Ie. Mae'r brandiau yma yn gallu mod mor drud. Felly y bargen ges i am rhain. Waw. Dwi'n meddwl oedd y tri peth o dan 25 punt. A mae joggers ar ei hun yn gallu bod yn fwy na 20 punt. Felly, amazing. Y peth arall yw ydy'r quality yn dda oedd unrhyw steins neu gallwch chi gweld bod e wedi cael ei gwisgo o'r flaen. Na, a dwi ddim yn meindio os dach chi'n gallu gweld, ond ma' nhw bron heb cael eu gwisgo. T- Dych chi'n gwybod pan maen nhw'n dal yn fel fluffy ar y tu fewn? Amazing. Ok, nawr dwi'n mynd i steilio'r joggers. Ok. Achos ma' fe'n diwrnod neis heddi nesh i jyst steilio hwn 'da crys cŵl gwyn sy 'da fi yym dwi'n meddwl odd e fel dau bunt o Asos neu ar y sale yn rywle felly gallech chi neud y gwisg yma yn hawdd. Dwi'n meddwl bod yr oren a'r gwin yn mynd yn grêt gyda'i gilydd a mae'r joggers yma yn dda achos mae hyn yn bod i fod yn crop top ond gallwch chi tynnu rhain lan a maen nhw dal yn edrych yn really cool yn high-waisted. Nesa. Okay. Ok, nes i jyst ffindo rhywbeth arall oren, oherwydd o'n i'n meddwl oedd o'n edrych yn rili neis gyda'r jwmpwr. Oedd 'da fi'r ffrog oren yma am sbel. Mae fe o'r un brand o ASOS, o Collusion. Dwi ddim yn gwisgo nhw llawer, yym felly dwi 'di gweld yn anodd i steilio hyn. am sbel, ond dwi'n hoffi'r jwmpwr yn mynd gyda'r ffrog am ryw reswm achos mae'n edrych jyst fel sgert. A dwi'n credu dwi 'di roi steil fy hun arno fe. Dwi'n meddwl bysa'r het yn mynd 'fyd. Ie, ie. Yeah. Dwi'n hoffi fe. Felly, mae Depop yn pasio'r prawf a bysai'n prynu oddi wrtho fe eto. Dwi yn rhoi tip i chi i trio prynu gwisg cyfan yn lle pethau dych chi jyst yn hoffi oherwydd dwi wedi mynd lawr y trywydd yna a dyna pam Dyna sut nes i cael y ffroc 'ma, oherwydd nes i jyst ddim meddwl amdano fe gymaint. Ond, yn dweud hynny, edrych ar y gwisg 'ma. Oce. Diolch, a gobeithio wneith chi joio.